McDonald's. McDonald's bu dünýä belli amerikan kompaniýalarynyň biridir. Ol ilkinji bolup bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýylda Donald Riçard we Mars McDonaldlar tarapyndan Kaliforniýanyň San Bernardio diýen şäherinde kiçiräk restoran hökmünde döräpdir. Doganlary başgaça Dik we Mak McDonaldlar diýip hem tanalýandyr. Doganlaryň asly irlandiýaly bolup, olar bir müň dokuz ýüz ýigrimi nji ýylda Kaliforniýa göçüp barýarlar. we ýigrimi ýyl soňra bolsa gyşa başlaýarlar. Bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda doganlar McDonald's üç aý ýaly ýapyp, üç aý soňra täze dokuz sany önümler bilen açýarlar. Ol önümlerden üçüsi has uly meşhurlyk gazanypdyr. Olar, Kola, Fransuz Fri, Gambulder. Şular has köp öndürip başlaýarlar. McDonalds-yň dünýä ýüzüne ýaýramanyň esasy sebäpkärleriniň biri-de Reý Krokdur. Esasy ideýany tapan doganlar bolsa-da, kompaniýany ýola salan Reý Krokdur. Bu kompaniýanyň Reý Krok bilen näme arabaglanyşygy bar diýen soraglar kelläňize gelen bolmagy mümkin. Onda soragyňyza şeýle jogap bereliň. Rekrok ikinji jahan urşundan soň Maksimir Segurany satyp başlaýar. Şol wagtlar hem Riçard we Maus Makdonaldlar özleriniň işlerini çaklandyrmak üçin Rekrokdan sekiz sany Makimiksir sargaýarlar. Haçanda bir müň dokuz ýüz elli dördünji ýylda Rekrok sargy deltende bu açylan kiçijek restoranyň nähili geljeginiň bardygyny görýär we şeýlelikde Rekrok doganlar bilen ylalaşyp Rym dokuz ýüz elli bäşinji ýylyň on bäşinji aprelinde Kaliforniýanyň Illinoýs şäherinde Makdonaldyň şahamçasyny açýar. Onuň işleri şowuna galýar. Eýýäm Rym dokuz ýüz altmyş ýedinji ýyla çenli Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda Makdonaldyň iki ýüz otuz sany şahamçasy döreýär we şo ýyl hem Reý Krokl kompaniýanyň doly öz adyna alýar. Doganlar ony iki milliard ýedi million dollara satýarlar. Şeýlelikde Reý Krok McDonald's-yň doly eýesi bolýar. McDonald's-yň ştab-kwartirasy Illinoýsyň Oukburg diýen ýerinde ýerleşýär. Bir müň doküz ýüz altmyş ýedinji ýylda Reý Krok McDonald's-yň Gamburger uniwersitetini açýar. Angliýanyň şa binanynda hem McDonald's-yň şahamçasy bardyr. Ol Bakingam köşgüniň ýanynda ýerleşýändir. Makdonaldsda her sekuntda ýetmiş bäş sany gamburger satylýandyr. Dünýä ýurtlarynyň bir ýüz segsen altysyndan bir ýüz on dokuz sanysynda Makdonalds bardyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşynda dünýä ýüzünde iň uly Makdonalds Ýaponiýada ýerleşýändir we şol bir wagtda hem iň kiçisi-de. Iň kiçisiniň tutýan meýdany dört ýüz togsan iki kwadrat metre deňdir. Dünýä ýüzünde diňe McDonald's-yň logosynyň ak görnüşi diňe Parižde bardyr. Şeýlelikde, McDonald's baradaky maglumatlarymyz şulardan ybarat. Diňläniň üçin köp sag boluň!